Mae diwylliant yn brosiect sy'n cael ei ariannu gan Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig. Mae'n brosiect traws-wasanaeth sydd â'r bwriad o weithredu ar draws tri maes blaenoriaeth er budd ac i gefnogi lles trigolion, cymunedau, amgylchedd a busnesau Gwynedd. Un o'r meysydd blaenoriaeth oedd yr diwylliant a chelfyddydau. Roedd hyn yn gyfle i hyrwyddo a dathlu diwylliant a threftadaeth unigryw Gwynedd. Trwy weithredu pecyn o gweithgareddau er mwyn ymateb i ymyriadau a blaenoriaethau penodol. Oedd hyn yn cynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol. Yr ail maes blaenoriaeth oedd Byw'n Iach ac Actif. Roedd hyn yn gyfle i hyrwyddo a gwella mynediad ac hygyrchedd cymunedau a thrigolion Gwynedd i fyw'n iach a bod yn actif. Yr maes blaenoriaeth olaf ydy'r maes economi ymweld gynaliadwy. Roedd hyn yn gyfle i ddatblygu strwythurau presennol i gefnogi a gweithredu Cynllun Economi Ymweld Gynaliadwy Gwynedd ac Eryri 2035. Roedd hyn yn cynnwys datblygiadau ym Mharc Glynllifon. Mae Diwyll Llesiant yn brosiect werth 1.6 miliwn, sydd wedi cael ei ariannu gan y Gronfa Ffynant Gyffredin Deyrnas Unedig, Mae'r brosiect efo tri maes blaenoriaeth gwahanol, sef diwylliant a celfyddydau, byw'n iach ac actif, ac economi ymweld gynaliadwy. Amcan y gronfa Byw'n Iach ac Actif oedd i hyrwyddo a gwella mynediad cymunedau i fyw'n iach ac i fod yn actif. Ar ôl ni penderfynu fel criw o ffrindiau i fatha sefydlu tîm yn Bala nôl yn 2023, Mae'r clwb yn hynod o falch ohonon ni achos mae'n neis cael tîm merched yn ôl yma gan bod ein tîm wedi bod ers 2013. Criw da, dan ni'n chwerthin pob training, jyst joio bod efo pawb basically. Mae'r kit a'r offer dan ni 'di gael 'di helpu ni lot. Mae wedi gwneud ni'n fwy effeithiol a wedi datblygu ni lot, fe da ni'n ddiolchgar iawn. Nathon ni gychwyn y clwb yn 2016 lle oeddwn ni ffindio fod uh, merched yn trefeilio'n bell i, i mynd i chwarae pel droed. So nathon ni greu clwb pel droed merched Porthmadog a hefo y grant uh, yr SBF lle oedd o'n galluogi ni creu um, hydl initiative i trio cael merched sy'n rioed i chwarae'r gêm o blaen, i chwarae am y tro gyntaf. Season yma, da ni wedi galluogi creu tîm o dan naw. Cyntaf erioed, da ni wedi rhoi i wneud um, oedran mor llai a hyn, so ia, mae'n gret i weld y clwb yn tyfu. Rydw i'n rili really hoffi chwarae mewn ffrindiau fi a cael hwyl. Ia, yeah, mae'r coaches yn dysgu ni fel paso, pasio a taclo'n rili really dda. Ni di chwarae te pedwar neu tri tournament. Do, Do nath ni ennill lot o games. Amcan y gronfa ddiwylliant a treftadaeth oedd i hyrwyddo a dathlu diwylliant unigryw Gwynedd trwy ariannu prosiectau cymunedol. Canolfan Gerdd William Mathias. Da ni'n darparu gwersi un i un a nifer o brojectau grŵp a gwaith yn y gymuned. Mae'r arian SPF wedi bod yn allweddol i ni yn y ddwy flynedd dwytha yma. Un digwyddiad er enghraifft um, yda ni yn dathlu un mlynedd ar hugen ers sefydlu yn prosiect Doni y Cudd sydd yn rhoi cyfleoedd i bobl o fanabledd dysgu i gymryd rhan mewn cerddoriaeth yn wythnosol. A fel rhan o'r grant, mi wnaethon ni weithio at gyngerdd cymunedol i ddathlu'r un mlynedd ar hugain. Cyffrous iawn yn dod yma bob dydd Mawrth a dydd Iau ac rwy'n blethu'n iawn bod yn rhan o rhan ohono fo. Cafodd y Gronfa Digwyddiadau ei agor i gefnogi amrywiaeth eang o ddigwyddiadau yn y sir. Mae Gwylfwyd Caernarfon wedi cael ei drefnu ers 2016 gan grŵp o wirfoddolwyr a wedi tyfu yn ŵyl anferth erbyn hyn, er sy'n denu lot fawr o ymwelwyr. Nath yr arian nathon ni gael gan y gronfa yma helpu tuag at gosta toileda, pebyll, Welsh a hefyd systemau sain oedd yn darparu adloniant. Cwmni Camu'r Copa Always Aim High Events. Da ni'n trefnu digwyddiadau yn yr awyr agored, cymysg o digwyddiadau triathlon, rhedeg, beicio a nofio yn yr ardaloedd ar draws Cymru i showceisio Faint mor ffantastig a brydferth mae Cymru? Amcanion y prosiect oedd i gefnogi lles trigolion, cymunedau, amgylchedd a busnesau Gwynedd. Cafodd 715,000 ei fuddsoddi, 109 prosiect ei gefnogi, sydd wedi galluogi prosiectau gwerth 5.8 miliwn.